lwongowa eni kel ni ngo wayenyo yo mo wek wu o bot ladit lobo wek wuwac cwer cwiny wu nyo ngo ma wumito waco after kelo lyel contact dong obedo pe ki ladit lobo ma gu o bota kanya ma ayello mo pera me yenyo yo wek wuciti ci wucako cito jo ni eni onongo giti woko eni keken dong tye Uganda but giloko ki cim ci kobo an ati ngo lamegi gi ocito presenting issues gi bot ngo bot ladit lobo ma atero inge dong jo ma woko ki mego gi mego weng obedo woko dong guduo en gurwate ki ladit lobo imwaka mukati so ladit lobo dong promising jami madwong me tim ki family enoni me yubo ot wi lumutoka ki mego atleast lutino pe olara ki keto ki i tic i gamente wi luot kampala ki mego bene following jami pa the late ka ma tye iye ocoyo bot prime minister directing prime minister me following ka dong ginongo ni dano dong gin pe en ci gamente myero o compensate-i, meno tye i kin jami ma ladit lobo gu promising family ci dong gin olego ni lega bu bedo tye myero gin gimito yubu lega me nipo ci ladit lobo weko aye lamub pe ento wa eno ma pud lega pud pe oyo ni myero kong ikwong iyub ot gang but nino dong odoko cok-ko ot dong pe wubiyubbe ot dong kibiyubo lacen after lega ma dong omiyo instruction bot mony nyo nyo bino yubo ot gang en aye ma dwoko pwoc bot ladit lobo matek adada aa alego bot family gubed ma cwinygi tek an atye me lubo kor jami eno ni abikonyogi me neno ni jami eno ni weng oo botgi aa namba aryo an bene Foiled Family me keto gen ni akonygi me neno ni yubbe eni owoto maber calo won kom so an atye ready me konyowu family me coordinating wa bot ladit lobo kuca ki jo mukene i opic madongo dongo wa ki ludito mony me neno ni nino apar abic gubedo tye i nino me Nipo pa wonwa Bazilio olara i medo pe. dong ki lok man ma aloko ni alego acwali weng me ryebo cing i nino dok apara abic watye ka goyo bajet atleast wa mede district acel acel ocwal dano mo wek dano weng ocit lamwoo ci ribbe ki jo lamwoo me nipo pa oteka wa mubedo won wa ma kwone orweny ci gamente bene oye ni ki duk kom lyelle gang so dictrict me acholi weng wabineno wai kati ki yo me nen ni at least they should be represented i lamwo ki dong walego all LC five all RDC me acholi, MP, diro dini

ci walego ni gin bene guyubbe ma tye ka yubo kit me lwongogi ki kit me neno transpotgi wek gubin guleg lega kacel ki omegigi ki wongi ka dong waneno yubo kit me dwokogi wati i program meno me yubone. pa ladit lobo pud watye ka kuro feedback ki bote.
Apwoyo kit ma an awaco nyinga kwede i koma Kec William nyinga Rdc me Lamwor. Amito kwanyo kare man me pwono family family pa the late Bajilo me tamo ni myero giyub lega pi Nipo pire. An macalo latela me lamwoo, myero ka wang lamwoo okany, wabicung ki famili ni me neno ni yub me legane owoto maber. Pi me acel bajilo me bedo latin lamor. Me aryo contribution ma en otimo pi Uganda weko wan macalo lutela me lamor pe wabiweko family ata wabicung kwedgi. Amito pwono bene director tutwal me kati woko me konyo yub eni ni ki bene me konyo family iyo mo keken bene me nyuto yo maber pi enne, cwiny maleng ma gamente me NRM tye kwede eno me neno ni lutinowa, lutino Ugandans ma guringo woko weng gudwogo cen ki bene me minogi kony kit ma mitte, kit ma bene owinyo famili omoko ni kare ma kigamo kome ki i Khartoum me dwogo cen, gamente bene ocung iye matek, wabicung kwedgi bene matek. An apwoyo. Acel, amito adwok pwoc bot Rwot Lubanga pi nino matin. Amito apwo Coordinator i opic pa ladit lobo kacel ki RDC me Lamwo District ki wonwa ma dong gubedo odong maka babawa ki dong wun luco lok angeya ki omera ma dong en tye acogo. mito dwoko pwod bot Rwot Lubanga twatwal pi nino matin. Pi mwaka apar ma wabedo ka tamone macalo wan lutino, ka iwinyo kit ma Babawa otito kwede ma dong en odong, pi wonwa ma en onywalowa, ngo ma en obedo ka timone i lobo Uganda ki lobo mapat pat, macalo wan lutino, en onongo marowa twatwal. dok onongo kero pi lutino pire tek. Omiyo oweko macalo wan lutino, wiwa pe biwil pi en. Kombeddi ca ma wan otye-ni, wanongo ni i kare ma ka man, ka pe lacoc onongo okwanyo kwone, onongo omyero en obed kedwa cok. Yub pa Lubanga wan pe wangeyo. Wan walego gamente me Uganda. Pwoc madit tutwal adwoko bot ladit lobo me ye me kelo kom en lobo Uganda ci kiyiko gang wadwoko pwoc bot en. Ki bene macalo wan lutino ma ka mego pien megiwa dong goro tye i wheelchair ma en tye i Kampala. mwaka mukato en orwatte ki ladit lobo jami mapol ma ladit lobo ocikke pire ni myero gitim, ot ma gang myero kiyubi, mego myero kigwok en ki yub ite ot ki wile i ot Kampala ci ki nen kit me gwoko en ci lega wa madit tutwal cito bot ladit lobo ni jami ducu weng enoni walego ni macalo ladit ma megwa coordinator oter dwanwa macalo wan family macalo wan lutino bot ladit lobo me pwono en ki me mete ki jami ma onongo pud pe gi timo ki dong wa lego en ladit lobo ni pi nipo pi lyel pa babawa wan olego en kit ma mego bene olego ni. wubino bed kitwa kacel i kare me lyel, ci dong walego en okony yub me lyel enoni. Ape ki lok mapol, amito apwo darekta tutwal pien pi kare malac ngat ma lwongo nying Babawa pe, omiyo oweko wan macalo lutino wakati woko ni Babawa bene otiyo matek myero wi Uganda po wil i kom gin ma en otimo. amito apwo Director okwongo ocwalo an bot ladit lobo ka i mwaka mukato ocwalo omego ki omera ki lamera acel tye woko ma gurwatte ci amito adwok pwod tutwal walego en ladit lobo obed cok kwedwa pe obwotwa mabor apwoyo.
Darekta ki laloc ma botwa i lamok man dok lwongo dok wora dong me bedo kwedwa nino matin ki wun lucoc mwaka eni ni dong mwaka pyera dek ki abic ma wonwa kwone orweny kwede i dwe me aryo nongo dong mwaka apar ma wan wadwoko kome gang. ci wan macalo famili watamo ni wakwe i kwone ki tic ma en otiyo matek i lobo man otiyo tic mapol kita wun wuwinyo dong kiwaco kwede i lobo mukene bene ci ada wan walwongo dano me bino ka cung kwedwa. pi yub man ma wan wa biyubone i maco piny man lokke mo mapol bene peke lamerre otito pole woko weng wadwoko pwoc keken ki dong walego directa ma dong calo en bibedo ngat madit me doro wan i yub man okony korwa wek yub man owot maber Wadwoko pwoc bene bot ladit lobo ma oweko tin wan okelo wonwa gang ki ka ma en kwone obino rwenyo iye. En bene ocung kedwa okony wan ki jami en ma wan owaco-ni weng dok obed cok kedwa. Wan wapwoo en adada pi jami weng ma en otimo nio watin ka koni en bene bibedo kedwa. Walego ni obin. dok wakwero kwo pa lareme lakacel kit ma gin gutiyo lakacel bene wa yam ki Tanzania ni ci an lokka mo mapol peke an apwoyo wun tutwal me bedo kedwa tin